Әлеге фестиваль өлкә татар милли-мәдәни автономиясе белән татар мәдәният үзәгенең соңгы еллардагы иң уңышлы проектларының берсе. Ике ай дәвам иткән бу мәртәбәле мәдәни чарада авылларда эшләүче театрлар гына түгел, Ульян шәһәрендәге үзешчәннәр дә бик теләп чыгыш ясый. Үзешчән сәнгать артистлары дип уйлагачтын, алар безнең менә суфлер белән уйный, эмоцияләр дә әзрәк дип без күнгән шундыйрак Уй-фикергә тик менә бу фестивальгә килгән үзешчән сәнгать коллективларына килгәндә, менә ул критерийлар вообще төшеп кала. Күчмә театры артистлары, чын артистлар кебек барсы да образга кереп, чын, чын итеп сәхнәдә булган вакыйганы чын итеп, дөрес итеп, тулысы белән тамашачыга җиткерә белделәр. Фестиваль барышын күзәтеп, үзешчәннәрнең сәхнәдәге осталыкларын карарга тамашачы һәр шимбә, якшәмбе саен зал тутырып йөрде. Молодцы мои үзешчәннәр, яхшы алып баралар, бик әйбәт, ошады. Шатланып киләбез, балаларны, якыннарны, менә дусларыбызны алып киләбез, иншаллаһ. Январьдан бирле бит калдырмыйм да, калдырачагым да юк, ел буе йөрим дә, Алла бирса, саулык кирәк. Күңелемне биреп карадым, Һәрбер спектакльгә килергә тырыштым. Беренче спектакль Язмыш дигәнне елап-елап карадым, шуның хәтле ошады. Яңа Малыклы районы Урта Исәнтимер авылы халык театры бу фестивальне бер елны да калдырмый. Быел алар семберлеләргә сигезенче премьераны күрсәтә. Театрның җитәкчесе Рәисә ханым белдергәнчә, спектакльне куярга бөтен авыл булыша. Декорацияләргә дә андый акчаларыбыз юк, безнең авыл халкыбыз нәрсә кирәк дип, Кемдә нәрсә барын биреп, шулай, менә ничек әйтергә, безнең эстә, менә инде сәхнәдә торган әйберләрнең, санап китсәк, кайсысы кемнән алганны, ярты авылны санап чыгарга мөмкин. Быелгы фестивальнең тагын бер әһәмиятле ягы, ул театрларның татар драматургиясе классикасына игътибар итүедер. Фестиваль программасында Галиәскар Камал, Ризван Хәмит, Туфан Миңнуллин әсәрләрен дә күрергә була иде. Татарстанның Апас районы халык театры Туфан Миңнуллинның Диләфрүзгә дүрт кияү комедиясен алып килгән.
Эш кеше булганда мәхәббәт турында сөйләшеп булмый! Диләфрүз, әнкәң эзләп Дмитрий Иванкров
Дөресен генә әйткәндә, менә вәзгыятьтә бит инде бик каты авыр ситуация бара хәзер. Шуңа күрә дә халыкка авыр э, кабул ителмәсен өчен комедия сайладык. Апас халык театрында уйнаучылар, башлыча барсы да мәдәният тармагында эшләүчеләр. Диләфрүз ролен район мәдәниярт йортының сәнгать җитәкчесе Рамилә Вавилова башкарды. Әлбәттә, төрле рольләр була, авыррак рольләр дә, ләкин безнең режиссерыбыз Земфира шулкадәр яхшы итеп аңлата һәм рольләргә кереп китергә җайлы. Ә инде бүгенге спектакльга килгәндә, Диләфрүз роле, гади авыл кыз баласы, нәкъ тә безнең кебек чая, әрсез кыз һәм әлеге рольгә кереп китүе авыр булмады. Иске Кулатка районы театрында да, районның авыл мәдәният йортларында эшләүчеләр чыгыш ясый. Һәр авылда да, безнең мәдәният йортларында да төрле-төрле түгәрәкләр эшләп килә. Ул җыр булса, бию булса, театр, театр түгәрәкләре дә бар. Менә бүгенге катнашкан э, тамашада, спектакльдә Менә рольләрне дә башкаралар шул түгәрәкләрнең җитәкчеләре. Коллективыбыз белән авылларга йөрибез, бик көтеп алалар үзебезне. Былай халык күп йөри авылларда, сагынып каршы алалар. Күршедәге Буа районыннан быелгы фестивальгә ике коллектив килде. Аның беренчесе шәһәрнең ветеринария техникумы булса, икенчесе район мәдәният йорты каршындагы халык театры. Алар семберлеләргә Айгөл Әхмәтҗанованың Җаным жәл түгел сиңа комедиясен алып килгән. Әсәр комедия жанрында булса да, ул хәзерге заманның иң мөһим проблемаларын яктырта. Хәзерге заманда аерылышулар бик күп. Аның сәбәбе нәрсәдә? Без бер-беребезне күрмибез. Һәрберебез телефонда. Бер-беребез белән сөйләшмибез, аралашмыйбыз. Шуннан китә талашу. Менә бу спектакль халык өчен үз-үзен яннан карап, бераз генә туктале, минем тормышым, мин дә шундый бит, минем тормышымда да шулай бит, ник мин шулай эшлим икән? Бәлкем, үзгәреп караргадыр, диеп,

Гадәттәгечә, фестивальнең ябылу тантанасы Халыкара театр көнендә уза. Анда бу фестивальдә катнашкан һәр коллективка да Ульяновск мәдәният министрлыгының үз номинацияләрендә җиңүче дипломнары, кубоклары һәм төбәк татар автономиясенең бүләкләре тапшырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.